Ogosongwa aiga ase ekaunti ya Kisii gochia ase ensemo eria ya Kilgoris rituko ria kabere, naende emeroberi eyio yaenegetigwe obotuko bw'ogokera rero ase bono basabire amachibo korwa ase baria bonsi batenderete esecta y'oborendi kobaenekeria oborendi nabo egokwenekia buna ebituo bia abanyanyimbo ebire ase chinsemo echio nko ba biria bikwenekia emeroberio yabo buna ebwenerete omoripita akolonari Sakama na arenge kobwatera oroboche orwo korwa Imambi na bono agotwarigania ase enchera y'oboikeranu. Obosombi bwa botambe ase epaara enene ya Kisi Kilgoris nigo bwatenena chinsa chia mambia ase abamenyi ao baigo bare abaonchoreria ase omochie omogina, erio ogotoka egodi ya bomba babora bw'ebunge ya bomachoge borabu, gwesokia na korera oyomo bw'abanyabiasara ase omochie oyio, oyio osaganetwe neibago chinsa isato chi'obotuko bw'ogokiera rero, ase arenge korua ebiasara biaye gochia nyomba. Orokudiuki oyobwo igoro. Eh, na- etwa- naruete iga amagena saa mbiri nkaenda nyomba. Riria naikire nyomba, naikaransire nkaigu chikurate. Buna naigu chikurate, nkabogoria etochi na ebeti, ngasoka gochia para. Buna nagosoka gochia para, nga- nkanyora abanto bakominyoka rikori goika. Nainche nkabwata rikori eri. Togochoka rikori goika, tokanyora epikipiki yegwete inse, chebunu akire, aa, omotwe ore gochia ebina agume. Gaki abanto ba Nyasae, gaki, gaki igo tobwate baka abana baito bagotoita, nonya buna togokwana iga abanto batorigereretie ng'a nki egetogokwana, bakooria omoiti na bekonyarekana karema. Omokagera oyomo nigo anyarete gakobekwa biara obotuko bwa igoro amo nabanakenyoro abwo babwate obororo bonge, na komobetereria gokwana abwo arenge nabarabwo, na magega yaye komoita goika gokwa. Ngorokwa Doctor Ison Omayo, Egento nanyorire iga nkeri na Seitan, iga atari seito, iga aye tomenyete ense y'abande. Chef, Ekero twaigete ororo, etwanyorete chidengu, chidengu echi chikorwa ase supermarket, chidengu chire ense na ebe na ekwende ya na ebeti ya chef abwate. Richa agatotebi egento bairire na ebag ya chef, ebag eye ya chef yabwate chibesa na elaptop na amabere. Amabera aa aragorete are koira nyomba bachie korosia echaye nyomba, naro naro bairete ebag eywo. Aya kisha baadaye ekero twachiete mpaka igembe, ntwanyorete elaptop igembe, elaptop ya Jeff, yatogete igembe amo nebag ya Jeff. Omwana oria nabo agetwe ogoakwa okobe, nabo twamoegetie Nyagitari, abanyagitari nabo bateemete komosugurikera, lakini iye asinyete. Goikera igo omwana oyo, omwana-biashara oyio ararete chinsa chikoruku saa saba chia botuko, nario atonyorete. Abonchoreria abwo nigo baimurunganeria obokoreri obobe bw'abanyanyimbo b'amagena, na kogania gokorerwa obonchoreri bokoreterwa abanyanyimbo abayia. Inche nomonto ore ngokwe Stephen Nyangalisi Daudi. Amang'ana y'abasikari bonsi bamanyete bakagenda police station eye bache enchugu bambache barache enchugu abasikari baretwe omosacha takobekwa magena abe ne miaka ishirini. Nonya abamura baito ba bodaboda bang'eire gotumekwa bobe chinsa chia botuko ekero intwe twachirenga ase ogokora obwari buna obo, buna bono omonto oyo omaragoba okorete egetendeke ekero tokorengereria buya, nepigipigi ya motameti. Chingaki echi echo nigo abamenyi abwo bagosia oboraai obobe ase chireyio, naboigo okobora kw'egari y'abanyanyimbo b'egetaseni eke ki'amagena eyio ekobabetereria gokora oborendi ase ogotumeka egari ye probox. Ase amarieta inche n'Edwin Ontita, omochairman bwe chipigipigi momachoke borabwo. Inche nomokori ebiasara ake amagena. Tekonyarekana osiasia oyomo atenenere chibwadi ibere. tekonyarekana osiasie oyomo atano namagoro, chibwadi ibere namagoro, chibwadi ibere echi bwachia kosaboorokia gose nimwatani eight. Inaki osiasie arabere magena akonye omonto ore mogonga namagoro. Magena yabeire insecurity ase emiaka emenge ase eng'encho ntobwati ekomiti y'echiiro. Beatrice Makwae, oyore omoemisi bwe wodi ya Bombaba Borabu nere nigo aikerana ase enka ya Nyagosira ase abori abanyanyimbo goting'ia oborende chinsemo echio. Nabasae gwetanga korwa ase ebikore bi'obosaria, na baigo abamenye kobwatwa koroboti gochia ase abanyanyimbo ase abakagero b'obosaria. Amatuko aya rire abere gochia magega aa, eh, emadam gete nere nere ebwate ebusiness mogongo aa, igo iga aa aagetwe are goakwa ebeti, agachia koprotect na okoboko iga bakamobutora ebichara, eh, mogongo amaate eward eye eye, abanto babere mbare bare nyagetari aa, baitirane ebibago. Bono gaki iga iga no tobwate police station etwe kobori na what is happening? Abanto aba bakumbe ebibago na abanto bare amo na intwe konye tobugete ng'a na abanto bakorwa korwa are, abanto bakorwa korwa Kilgoris bacha goita abanto kumbe na abanto bare amo na intwe. Bono nare goteba gaki abasikari ba- ba- ba- ba- be- bakore chipatrol na baria batamete barenge amo na aba babwatwe erinde justice erorekane naende batebe ng'a mbanto ki. bagobwaterana amo nabarabwo. Koribocharia kisete ebe. Lakini oshindwe ase erieta ria Yesu ekero ogoitaba genta kane etamaeti nonya eng'ina ng'ai akwerete.
Inche erieta na Apolinaris.
Akama.